Amyero jolo in me a ki i ywey manok eni cabit i cake manyen, dwe bene manyen, dwe me abungwen, nino dwe angwen, wati tidi wakany kakeli iwi yub wa ma walwongo ni Rub Piny Tin, ka ma wabedo ki kero me nywako lok mubedo ka timme i wikene, headlines madongo ango ma tye ka timme i kin piny. Wawaco iwu naka nen ni Adit Lowo obedo i tuku malo me Uganda i Gulu City ceng abicel ka ma en obedo i ka lega yub ma kiyubo ka maleng ma kibedo ka lwongone ni Light Up Acholi Land A For Jesus, i kine lok ma en oloko, wacci ni dano, lujwak ma cwelo myero gutim kica ki lutela ma megi, ki marre, ki ti matek wek kiryem can ma tye lamal tutwal tung pa malo me Uganda. Gibed ka nywako ne cawa me lok lobo. Kon dok wamed ta anyim ka neno ngo mukene ma tye ka timme i kin piny. Cabit mukato ni wawaco kany, latinwa ma a ki tung kumalo ma kilwongo nyinge ni Hakim Owiny tye ka ngwec ki lela me a ki Uganda pete pete me o wa i Nairobi, ka cwalo dwone i lok kom piny murumwa, climate change, ma tye ka katti ni. Hakim nongo pat nongo myero ter nino aye aboro me a ki kany me o wa i Nairobi. Tin dong is the eighth day Hakim otyeko o, watye ki kero me lok kede kege o ira ci mwek walok kede kong.

Dano obedo ka penye ni, Ngwec ki lela ma ibedo ka ngwec-ci, ingwec dye oo kwe? Ityeko nino adi i yo?
Ngwec ki lela-ni, Angweco awok Nairobi i nino adek me dwe me abongwen i cawa adek. That is lawor. Ento. that is nongo nindo aryo pien dyewor lawor mi nongo myero abed i parade wa work nindo aryo lawor wa participate gin weko wa timo stretches mabor like Kisumu Nakuru in one day Nakuru Nairobi in one day pien wa tye ka rungo ne tye program mo ma nongo guyubo nongo pe wa yubbe iye ento two nongo tye pire tek ni wa bed iye i Mobility Parade ma lawor obedo madit i Kenya kany, bac ma i Nairobi kany, bac ma tiyo ki umeme, mac, electric, opik ma tiyo ki electric, lela ma tiyo ki electric. An angeyo jami eno-ni pe kelo yamo marac i kabedowa murumowa piny eno-ni. So obedo mere madit i kany ma companies mapat pat, lutela mapat pat, CEOs mapat pat obedo iye ma bene obedo pire tek bene anongo interview mo acel bot international journalist magi covering immobility and on sustainable use of environmental resources so obedo pire tek and cwiny obedo yom na participating iye. Dano obedo apenye ni inongo ngwecce obedo kining how were the terrain? Ngwec ocokke nining?
Amito kemine wa kong. Hakim.
Yes. Ke mini wa kong highlights kit icako kede ngwec ki anyi icung ka kwene ibuto ka kwene ah, dano ma gunongo i yo owoto nining from from New Vision ki kany cake ceng ba Monday Yeah, mukalo. ah, ngeyo bene program nino ma wacako i New Vi- i One Luo TV kinyu, i Vision Group kinyu, kot obedo tek. Mm. Wacako ngwec calo i kin cawa abic ma bini cawa abicel. Mm.

Miya Kampala me o i ganga bedo mail miya acel i apar abicel.
Ma a ki i ganga ce abino Busia ce mail ma ramo pyeraboro. Inno bene angwece nino acel. Abinabuto Abusia kinyu, abedo alok ki dano, en lok kom, i ki i gang ga bene kinyu ma pud peya aa, abedo i gang Municipality ka lok ki jo me environment me nongo tam gi gucung ka kwene, plan gi me Municiple me safe cycling tye kwene, so ma anongo lok mere, en lok eno ni me ma abedo anywako kwed gi ni wek obed lok ma bi bedo ka sharing bot dano kany. i Africa Climate Summit wek nongo obed ma nongo atye ki dwon dano, dwon pa dano mapat pat. Co a i ganga ki New Year acito Busia ma bene alo arwatte ki dano bene abe alok kwede gi. Co Busia abino aa Adlet, tye kabedo mo tung Busia ki Busia Kisumu Road kit ma col nongo dok obibedo lagin kabedone kilwongo ni Dudi. Tye tung tye kin Busia ki Kisumu. Kot obino nonga matek abuta i Dudi abuta i hotel. Ingeyo lela ne ni tiyo ki elenctric so ni myero ibuta i hotel ma nongo mac tye iye security nongo tye. Me a i dudi ki nyo a ca abice, ca apararyo, cawa acel ki dakika pyera pyera ngwen na oko Kisumu. Aya i Kisumu kinyu arwatte ki Alistair Madies environmentalist ma tye gitiyo project mogo me sinking carbon me kwanyo carbon i kin piny bene gitye i Uganda bene gitye ka pito

No, ingeyo border Uganda ki Kenya gitye ki arrangement ya East Africa organization, East Africa umbrella, so enyuto mere ka ID ni keken myero pe mito visa pe mito ngo to ka inyuto wa I national ID ma otiyo kwede and ka ipe kwede mere amo nyuti gi document mo ma ni in tye Uganda they can give you a document called interstate travel bedo calo receipt ki cali ma nongo giketo iye. So ngolo boda i kin Uganda ki Kenya pe tek. Mana ngolo mere maber.
Ento ikato boda i dye ceng not i dye wor? No, ikato boda kiloro ba. No, awaci boda ikato cawa adi?
Akato boda, akato boda caa abongwen. Okay. Ya, caa abongwen me dyeceng, en angweco kore, abino anongo aburo kabedo mo ma kilwongo ni Dudi, then abino akaro ki odiko, amedde ao Kisumu cawa acel. Aa, ki Kisumu kenyo dong, en yub eno-ni wabuto Kisumu nino eno-ni, pien yubbe obedo dit, organization oloko obedo mapol, kikelo ngatu mo ma representing gi tye gin mo ma kilwongo ni Ministry of Interior, ki Uganda bedo calo Ministry of Internal Affair. gubedo awinyo nia joni gitye ka yubo yub ango ma dano mukene kinyo bene they were inspired gucako bene yub me ngwec ki lela wa i Nairobi ma bene abijolo gi diki ni gubi o diki so ngwecca ki lela ki Kampala ni mi bino o inspiring gin me nyono lela me bio kany Gin gua ki Kisumu?
Gua lawor. Okay. Gua lawor pien onongo gipe romo joining an atye ki program ma but yub enoni me mi an me ngwec ki lela gunongo ni okay pire tek ka gumedo dwon gi ento gitye ka yub ngwec ki lela pi dongo lobo murumo ka gin i gin area ma megi. I kabedo murumo gi. Yeah but they they recognized my effort and they were inspired and bene guwaco ni aa wan bene wek statement wa kuwinye guguro bul o gitye ngwec mapol ba so guc an ki Alista wan weng abijolo gidiki ni ma gi oo ni ma guketo wa ni aa wabijolo gi ka bino.
Loka summit ko, summit tye kining? Aa ibi joining summit kwed gi kece?
Ya, Summit cakke tin ma abibedo kunnu i caa abic. Yes.
Ento ma pud peya oo kunnu e caa-ni kitye ka kora i bee office ma abibedo ki interview kunnu, meeting CEOs gi ki media mapat ki team gi me four na bene gimito noo

Network network network Ento bene network dong watye yes ka alo lok wa. akim Hello.
yeah Nyo one o atye ka yubbe me dugo nindo apar acel.
okay I think But we'll gin amyero cwalo ki amyero cwalo dwana bot lu nen lwan luo TV wek yub eni ni gupu nen akim keken jami eni ramo yubbe yub one o locally community kinyu. Bulu ka gitye ki yub mo, giromo yubbe. Wangwec ki lela, wapwonyo dano ki i me west sorting, wapwonyo dano ki i me iromo tiyo ki gin eno ni me timo gin mo keken. In myero pe ingwec lela kono ingol bot ea ki ngeye. Iromo tiyo yubo jami mogo ene ni locally. Bedo calo jo me Kisumu eni ni guyubbe o locally gitye ka ngwec. Ento gitye jo lupwony i kom jami ma tye i community ma megi. Aye, wan wapwonyo matek.
Wan waweko ocito i meeting-ngi wek wan bene omedde ki program ma megwa. Over to you Emma. Wafoyo. Wafoyo matek. Ber tutwal Akim, wafoyo tutwal. Akim tye ka ngwec ki lela me a ki Kampala cito wa aditi waco gudo me o wa Nebi me cwalo advocacy lok cwalo dwone ni ngwec ki lela ber loyo ngwec ki mutoka. Atamo ni kit ma Akim owaco kwede ni ka Akim odugu amito angwec ki lela wa gulu nino acel amito en obed experience for northern Uganda. Amito kong wapo wi dano pe ngo Akim tye ngwec ki lela. Yes Akim tye ka ngwec ki lela me acel me neno ni cities ka kitye ka yubo ne myero kiyub cities ma cities ma tye inclusive. Inclusive tye ki ning ni pavers ma kiweko ka ma dano myero owot iye ni myero kiwek dano aye owot iye. Yo ma kibiyubo ni kiyubo yo madit malac Ma ka ma dano tye ka ngwec ki lela iye bene gungwec ki lela. Lungweci lela pe dok ocito anywene i kin mutoka, i kin bodaboda weko akciden bedo dwong, dano bene to. Me aryo, gitye ka waco ni ka ingweco ki lela, lela miyo acel welle yot, nongone bene yot, bene meti gupu, meti yotkom, konyo kelo that breathtaking health. Ento, yamo moni ma a ki i mutoka ma nongo cito cido piny kabedo murumowa-ni, bedo pe i lela. Pyem gupu ma in ikworone iye daki. Konya me weko komu obed maleng. So those are the issues ma Akim tye ka ngwec kwede ki lela. Itwaco maber tutwal part me poyo wiwu mere pingo Akim tye ka ngwec ki lela me a ki Kampala me o wa i Nebi i pi jami weng ma pat. Cito Kisumu.
Yes, me pat otiro maber eno ni ngwec ki lela pe nyuto ni in lacan, nyuto dok actually ni in i lalonyo. Lonyo me yorokom, lonyo bene.